Sick take two. Unarekod ama unarekod? go So ni rekod ama unarekod? we wacha wada haya magari ziende zifunguke Ake kabisa maithikiri kweri nĩ ya mũndũ ũmwe Eh, nĩ mũrĩa maigua karwĩmbo kau atĩ mũithikiri nĩ wa mũndũ ũmwe wa gatatũ nĩ wa gwĩka atĩa nĩ wa gwĩtindĩkĩrĩria ũmũthĩ ndĩrenda kũmũhe ũhoro wa mũithikiri tondũ ũrĩa twaugire nĩ atĩrĩrĩ no mũhaka tũikare tũhete mũgĩkũyũ motivation ya gũkĩra o mũthenya rĩu rĩ maica mahana mũithikiri nĩguo ndĩrenda gũkwĩra mũithikiri rĩ ũtangĩcocera rĩ eh? mũithikiri ũtangĩcocera ĩgũ pedal gũtirĩ kũndũ mũithikiri ũcio ũngĩthiĩ nĩ tiguo rĩu rĩ mũithikiri ũtwarithagio atĩrĩrĩ ũhaicaga mũithikiri wa ũhaica rĩ eh, wa ũikarĩra ũke balance kwĩ balance nĩ kuga atĩrĩrĩ maica maku no mũhaka ũ balance no mũhaka ũmenye maũndũ marĩa wagĩrĩirwo gũkorwo ũgĩka in a day wanyita atĩ wokĩra gwĩka atĩa eh? yani find balance in life koguo twaiga wa mbere nĩ gũcocera mũithikiri wa kerĩ ũ find balance tondũ waga gũ find balance nĩ kũgwa kũgwa na mũithikiri ũrĩkũ yani ona maica rĩ ũngĩaga balance no kũgwa kũgwa ndũngĩtuĩka rĩngĩ no njohi ũranyua kana mbeca ciaku ona ndũmenyaga ũrĩa wĩkaga nacio kana ona mathaa maku ndũhũthĩraga ũrĩa wagĩrĩire

Ruti-inĩ hwa eh, kana rĩngĩ nĩ kamũthanga wakinya tondũ nĩ umire bara-inĩ ĩrĩa ũkwagĩrĩrwo ũkorwo ũrĩ koguo na maica nĩ marenda kĩndũ kĩretwo focus ta mũndũ e mũithikiri-inĩ ũfocus kũrĩa ũrathiĩ tondũ warega gũfocus ũgũthiĩ ũgũthe marima ũgũthiĩ ũingĩre mĩtaro-inĩ ũgũthiĩ ũingĩre gĩthaka-inĩ koguo ona maica maku ugerie muno focus umenye ni kurorete ndugakue ngoro onokorwo muthi ni wathiĩ kwagũtha ihiga we ugokira rucio nwanyita uka focus ukamenya atiriri nie dream yakwa ringi ni kugura tractor for example ngoragwo ngirima kana ni gukombora mugunda kana ni kwambiriria biashara no ti ukariganirwo ati waigua ng'ania mathi atira ha ugatengerania nao eh waigua ng'ania na haiza ndege agithie Dubai okurura ugatengerania nake no stay focused ta mũndũ ũratwarithia mũithiki mũithikiri na maica rĩ harĩa mangĩthiĩ makũhũrithie kona rĩ ũgaikara ta mũndũ ũrĩa wĩna mũithikiri wĩna mũithikiri mũndũ endaga gwĩka atĩrĩrĩ ũngĩkinya kona-inĩ gwĩtagwo gũkomerera ĩno ona yani gũkomerera nĩgetha ũkahũra kona ĩrĩa ũrĩa kwagĩrĩ ũrĩa kwagĩrĩire no ndũngĩikara oro ũguo wĩciria atĩ kona nĩ kwĩhũra yani maica ũrĩa mathiĩ rĩ ũkageragia gũikarania na moguo you take the curve as life comes no ti kwĩyũmia ta ithirebu tondũ weyũmia mũno rĩ nĩ gũpacuka ũgũpacuka ũrĩa ndĩrauga nĩ atĩrĩrĩ nĩ harĩ hĩndĩ ya gũthiĩ thĩ nĩ harĩ hĩndĩ ya kũhaica igũrũ nĩ harĩ hĩndĩ ĩngĩ ya kũrũa na nĩ harĩ hĩndĩ ya thayũ yani ũkamenyaga nĩ season ĩrĩkũ ũrĩ in life so if there is that curve in life you go with it no ta ũrĩa wĩragwo ta rĩu ũngĩkorwo wĩ iria-inĩ ũgĩtubĩra maĩ rĩ wone maĩ moka rĩ ĩkĩ wĩvu kĩho gĩũkaga Wĩragwo ũngĩenda wega-rĩ, stay with the wave. Ũngĩikara na wave ĩyo-rĩ, ĩgũkuoya igũrũ ndũkũnyua maĩ. No ũngĩgĩthiĩ ũrĩa nyonaga andũ angĩ magĩthiĩ Mombatha, atĩ ũramakia ũguo nĩkĩ wave gĩoka. Gĩgũkũgũtha ũkanyua maĩ mau na no wĩke atĩa, no ũ sink. So you stay with the wave. Nĩwanyita? O ta ũguo twaiga, barabara ĩrĩa ĩhũra curve we wĩhũre curve. Harabu-rĩ, rĩrĩa rĩu mũithikiri wagũkinyia kũrĩa ũgũthiaga-rĩ, ndũngĩtinda ũkĩwĩigĩrĩire kĩande. Yaani gũtinda ũwĩigĩrĩire kĩande nĩ kuga atĩrĩrĩ. ndũngĩtinda ũkiuga atĩ ũrĩa ũrenda gwĩka kana ũrĩa wekire eh, find something new to do after every small thing you have done ndũgũtinda harĩa kwĩragwo atĩrĩrĩ ona gatarũ kangĩkũrĩ- kangĩkũringia rũĩ-rĩ ndũgũtinda ũkaigĩrĩire kĩande yani ũrĩa ndĩrauga nĩ atĩrĩrĩ no mũhaka ũkamenyaga nĩ maũndũ marĩkũ ũgũkua na ngoro yaku na nĩ maũndũ marĩkũ ũgũtiga ũmũthĩ nĩgetha ũthiĩ na hau hangĩ Ngai arenda ũkinye. Cheers, this is John Motivator Ndung'u. Maũndũ ta maya nĩmo tũkaarie conference ĩrĩa mũraigua tũgeka kũrĩa KICC Ngai etĩkĩra mweri ithathatũ June 2019 tondũ no mũhaka tũikare twĩhete motivation. My number is 0722 733 882. Kĩgũre kamũithikiri gaku. Ride it. Pedal. Cheers guys. Okay.